Twa ntoa. Hwɛ n'ano video a aberanteɛ bɛ yɛɛyɛ a ɔɔdwa ne num a wo maame wo yawɛ sɛ aberanteɛ ɔnni biribiaa ɛyɛ ntorɔ na ɔɔdi ɛyɛ kasa na ayɛ cheap ɛna ɔɔkasa Ebi wɔ hɔ deɛ ɔnim sɛ ɔnni so ɔte ɔnni aseɛ biribiara. saa na ɔwɔ yi ɛɛtwa ntorɔ to amanfoɔ so bi to maame fo sɛ wobɛkɔ wobɛnya asɛm o wobɛnya asɛm o ɛdɛn na ɛpie animguase na ɛpie maa mo mmienu nyinaa Ɔfa agradaa ɛne kwaku bɔfo asɛm no wobɛtumi abusa wɔn busa kora mɛyi wa no ameka asɛm kyerɛ o susu wiase hɔ according to karma mhm. agradaa mhm. jata jata baa honhom mm. ɛna ɛte agradaa mu
ɛna wiase so jata baa ɔno na ɛhante for aduane na bɛɛma no abɛyɛ dɛn? Aba bɛdi. Gyata bɛɛma tu wei, ɔbɛhante fo aduane a, kyɛ sɛ ɔne ne nua no bɛyɛ sɛ mmiɛnsa anaasɛ nnan. Because gyata bɛɛma, ɔbɛtumi ada 24 hours. Gyata bɛɛma honhom ɛna ɛte kɔku bɔfo so mu. Sɛ ɔte aseɛ? Mm. Na maame agrada so so wiase no, ɔnte aseɛ sɛ Ɔno yɛ kɔmfobaa a wɔapagame ne dwuma sika gayere ɛɛgye amanfoɔ na ɔsɔfo so aba sɛ ɔno nso so ɛwɔ ɛmɔne ɔyɛ ɔnte aseɛ saa ɔhu sɛ kakubɔfoɔ bɛgu no aso bɛgu no adwuma ɛti no ɛwɔ sɛ ɔde aniberɛ atake kakubɔfoɔ ne sɛ obiara di ne lem sɛ na mekaba ɛti sunsun wiase ntɔkɔ ɛkɔ so no saa na ɛteɛ gyata baa ɛne gyata bɛma ɛna ɔma kaa bɔ ani. nti ɛyɛ spiritual battle.
ɛyɛ spiritual battle. okay a agra na to sisi ano n'adwi mu no onim sɛ anasɛ ne sɛ kɔkubɔfo asɔre a ɔyɛ no biribi hyɛ aseɛ wakɔ kyi akɔ busabusa sɛ kɔkubɔfo asɔre a ɔyɛ no biribi hyɛ aseɛ ɔnte aseɛ sɛ kɔkubɔfo ba nkran. Ɛnora ne nnɛ yi ara, n'ano yɛe wɔ tintim sɛ mahogany, agrada nteaseɛ saa. Eto no nim sɛ ɔwɔ kɔkobɔfo secret a obetumi ataataa no, obetumi ayi apue agu n'anim ase agu no asɔre. Nso ewiase obiara redidi sɛbi adwuma a ɔyɛ ho. Na me kɔkobɔfo asɛm a ɔkae, mise, Kɔkobɔfoɔ, sɛ wowɔ oil a, sɛbi ɛbɛboa nnipa a yɛfa edi sika ntoso. Karma honhom, ɔse sɛ woba yɛn nkyɛn a, ɛyɛ nneɛma mmienu pɛ ɔfa. Ewiase, ɛyɛ w'ahoɔden ne w'adwuma ɛna ɛde tena ewiase. Sɛ wowɔ ahoɔden a, adwuma biara wobɛtumi ayɛ ayɛ. Woyɛ adwuma nso wobɛyɛ dɛ, wobɛnya sika. Okay. Obiara na ɔyɛ adwuma a wobu akɔm da. Yɛyɛ adwuma ɛtwɛn sika. Nti wofrɛ, wofrɛ me one God a, yɛnka biribi ankyerɛ me, mɛmbɔ amanneɛ nkyerɛ me, just go straight, one God, m'ahoɔden anaa m'adwumasɛm, asa. Ɛyɛ nneɛma mmienu pɛ na ɛtena wiase. Ɔfa sɛ ɔte aseɛ. Mm. Na ka mako hwɛ mu na waka kyerɛ sɛ sei ne sei ne sei na ɛdɛ ɛkɔ so. Ɛti kwaku bɔfoɔ ɛne agrada ntɔkwa yi deɛ obi kaeɛ. Ɛsbosei a ɛbaa yei. Wohu mu ntɔkwa.
Ɛsbosei na ɛbaa yei. Ɛbɛtumi abɔ afa mu mmienu ho. Ɛde asɛm bɛba. ɛde asɛm ba so so a amafo to betwi hmm. ebi tu sɛ maa no ɔmo mmienu no ɔmo de abɔ mprɛko hmm. ɔmo confuse yɛsɛ yɛsɛ eh, birds of the same feathers confuse the world the hunter sese no ɔko prɛko kennedy japan huhum ɛda ne mu no ɛso kyɛ ɔmo mmienu hmm. nti ɔmo mmienu no ɔmo confuse kennedy japan sisi a. ɛsɛ ɔko plug na yɛbɔ ɔyɛ confuse. bɛtɛ ɔmo ntɔ kwan na ɛna three years ago ɛna sese so no ɛɛ eh, bribe akɔ so mm. nti no yɛka sɛ yɛdi ɔko plug kene japan ka sɛ ɔbɔ wura agrada sɛ mu a kɔkɔɔ na de nkwasa bɛka kene japan dada oh. bribe akɔ so ɛtumi bɛtumi adɛ ɔko plug kene japan ba papa no no mepɛ no asɛm sɛ ɔhɛ bɛrima a ɔsi nsu mu ayɛ ha deɛ a ɛne agrada aka kye wɔ N'asɔneɛ so wɔ, Ɔnhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ. Na ɛna wonka sɛ ɔbɔfoɔ aso no yɛ, ab, ɔbɔfoɔ nso ɔnhwɛ. Oo, daabi, ɔfa, ma meka asɛm kyerɛ wo. Ɔbɔfoɔ yɛ onipa bi a, sɛbi, da biara meka sɛ Kwaku bɔfoɔ wei, ɛma ne mma ewiase hype, anaa ewiase anigyeɛ, anaa deɛ nipa bi ka fa ne ho no, ɛma ne tirim yɛ no dɛ. Because sunsum wiase no, yɛde no akɔto bosom so. A, baabi a ɔda no, ne kasa bɛdane ama ɛdɔm. akasa etia sɛ ɔsɔfo wode n'ahintasɛm to dwa ɛna woyɛ sei ɔsɔfo no n'ahintasɛm to dwa mm, ɛno na epi abɔnten no mm. nkɛba ne sɛn ɛna obi a wahyɛ atare fitaa ɛrekɔ asɔre na obi a ɔda atɛkyɛ mu ɔsi mi kɔ pagya no wokɔte bi wɔ yi preko ɛda atɛkyɛ mu ɔsi mi ne kɔ di agorɔ. Ka wiase deɛ ka wo dware na sɛ sɛbi bɔdɛni bɛ yi w'ataadeɛ a yɛ gyina dwaeɛ odware wie ɛfrɛ ɛmɛrɛ foforɔ brɛ yɛn na yɛde atwa yɛ ase yɛde abɔ yɛn mu na yɛ pia abɔnten yɛn fa yɛ ho huro yɛde gya ɛnkyɛsi bɔdɛni sɛ kɔgye ataadeɛ ɛba ne saa na wɔn ne bɔdɛni no wɔn na abɔ dam ɔfa kwaku bɔfoɔ te ɛhan mu maame agrada to ɔte esum mu Ɛne kwa sɛ esum ne hann wɔ twa ka. Ma esum nka deɛ ɔbɛka, na ɛyɛ dɛn a esum mu no asɛm bɛba. Wotia hann mu. Onyankopɔn no a wosom no no, sɛbi ɛdɔm bi akɔ aberanteɛ kwaku bɔfoɔ yi nan ase. Ɔnyɛ nyɛnyɛnyɛ koraa ne mpaebɔ asa obi yareɛ. Ɔnyɛ nyɛnyɛnyɛ koraa ne fotuo aboa obi. Ɔnyɛ nyɛnyɛnyɛ koraa mpo sɛbi ne nsa mu nhyira bi abɔ afa baabi. ɛyɛ mom yɛnka nokorɛ menkasa ma abɔfoɔ nokorɛ na mede meka ɛti ntɔkwa wei no ɛyɛ sunsum ntɔkwa ma nkɔfoɔ yi mmienu judges ɛwɔ kurom a judiciary foɔ mu kurom a a sɛbi Ghana ɛkyea a ɔmo ɛne ɔmo kakɔ busa ɔmo Ghana constitution ɛmra na ɛwɔ mu no sɛbi ɛno mu na ɔmo tu ɛdidi ɔmo nkɔmɔ it is time a baabi a kuku bɔfoɔ First ɔde asɛm no kɔmaa court ɛma court ɛbaa ɔne Agrada ntamu ɛma Kwakubɔfoɔ ɛwɔ sɛ kɔ ma court no ɛteki wɔn legal action na Ghanafoɔ nyinaa ehu sɛ nea ɛkɔ so no nsɛm a nkurɔfoɔ bi kɛgu nkurɔfoɔ bi so no ɛyɛ deɛ ɛyɛ ntorɔ the main issue the main matter is there kan no na me one God mmɛkɛ bi ma wo because yɛpɛ Ghana yie na wotwitwa twitwa ntorɔ a na sɛ menim hwee a na ma bɛ kɛ bi na mede bɛgu ase. Hwan na etwa ntorɔ no? Ɛnyɛ agrada na etwa ntorɔ de kɔgu bɔfoɔ so. Ɛsɛ wɔ kɛkɛ na sɛ yɛ ntorɔ. Mm, mm. Dabi ɛntorɔ na ɔtwa. Na deɛ kɔgu bɔfoɔ ɛka ne deɛ ɛnokorɛ. Kɔgu bɔfoɔ deɛ ɔka deɛ ɛnokorɛ. Oh.
Ɛnokorɛ tuo do.
Dabi sɛ dabi mɛ ba ɛyɛ nokorɛ. Ewi ase sɛ ɔno obi twem aso ɛkɔ court na ɛka sɛ obi anka obi asɛm mu biem a kɔgu bɔfoɔ tuo ah, maame agrada wɔn bɛka wɔn asɛm wɔn fa wɔn nyɛ biribiara. Sɛ ne ba ne wɛka ɛntien. akɔ akɔyɛ adwuma ama no sɛ ɔntua ne ka yɛ a, how would you know sɛ ebia terms a ɛwɔ ɔne aberante no ntam? How would you know? Because ɛnnɛ nkwadaa aba, wɔtwa ntorɔ, wɔne mpanimfoɔ no nam. Na na mekae me sɛ asɔfoɔ nketewa bi ba bɛwuu ahyɛaseɛ, ntoro se yaa. So ɔte aseɛ? Wanya asɛm a ɛsɛ maame no fa to TV so na ɔka bi because ama ɔwɔ ne sɛ aberanteɛ no menka n'asɛm biem. Sɛ wamɔ ne din.
Ɔfa ɔfa mese yɛn nyinaa nim nipa koro a MTN yɛ adwuma ma no hɛ etu nkɔtwe baabi a ɛda sɛ ɛnyɛ nsɛnkeka a nka maame yi ka adi na ɔsa kɔfa ntɔkwa wei asa bɛbiem. Bɛsi a MTN deɛ no deɛ ɔho MTN deɛ no ɛm sɛ wankasa woyi ahintasɛm bi ato dwa nti me saa nsɛm no ɛpie no na madwene yɛ me sɛ bi ahintasɛm a wɔde tu dwa ɛyɛ no a na ɛkɔ so ɛno na ɛpie ba ɔkɔ ɛno a na ɛkɔ so ba meba kyɛ sɛ mhm. ɔbɔfoɔ kɔkobɔfoɔ mhm. so bɛtie wɔn agɔ n'anum asɛm paa mm. mesi kɔkobɔfoɔ da abosom so o nnipakuo ɛna ɛde no akɔ akɔgya sɛ ɛyɛ maame pɛp dɔnkɔ ɔbaa pɛp meda wase naano ntɔkwa a wogyina m'akyi Mesɛ da wo ase biem. Mepɛ pɛbdɔn kɔ asɛm. Nso yɛ ma me pɛbdɔn kɔ. Wama nnipakuo bi kasa dɛdɛɛdɛ a ɛdane no ne nsɛm a ɔka. Because pɛbdɔn kɔ is one person a ɔfight for justice. Ɔyɛ justice woman. First na amanfoɔ nte no ase. Nso ɛnɛ amanfoɔ bi ɛrefrɛ pɛbdɔn kɔ ɛrekeka keka nsɛm ɛrepa akyɛw sɛ ɔmfa nkurɔfoɔ bi bɔne nkyɛ wɔn. ɛsɛ bɔne deɛ wode sɛ a ɛno deɛ ɔbaa pɛ dɔnkɔ yɛde bɔne deɛ sɛ yɛde ɛntɔkɔ a ɔko ne sɛ sika gare no deɛ ɔbaa pɛ ne agrada a ɔngyae ɔbaa pɛ ne agrada a wonyɛ sika sisa ho saa no kakra ɛna ghanafoɔ ka yɛpɛ wase yɛmebisa wasɛm a yɛntwɛm asɛm waka de akɔsi ɔbaa pɛ ne agrada ɛti dɛm na sɛ me maame me nua baa biribi biara me yere pɛ dɔnkɔ mesrɛ no the justice fight na ɔstate yɛ no mesrɛ no Wiase mpanimfoɔ se obi nim a obi kyerɛ, ɛna nea ɔtwa sa no ɔnim sɛ n'akyi ayɛ dɛ akyea. Mesrɛ Maame Pɛdonko, mma no nhwɛ nsɛm yi so sɛbi menim nyansa nkyɛn no. Ntɔkwa kakra a ɔne Maame Agrada nyaeɛ kaa m'ahonhom na ɛkɔɔ asɔneɛ bi so kɔtwitwa gyee wo kra. Ɛne wo ankasa Pɛdonko, w'ani ade ne wo mpaebɔ ne sɛbi w'ahonhom adi w'akyi so di mu tintiman. ɛnne ɛba no sɛn ɛna ɔma sɛbi onipa a wakyerɛ ɔkra ahyɛ ɛyi cage mu ama wiase na ehu ka ɔka wahyɛ ka ɔka ɔmutu ka ɔsiew ɛba no sɛ na deɛ n'asɛm aba a wɔwuri maame pɛbdɔn kɔ ɛdifɛnde saa nsɛm wei menka sɛ ɔndifɛnde kwaku bɔfoɔ ba deɛ mekɛ nane sɛ kwaku bɔ ɔfa ɔfa mɛ ɔfa wadama meka sɛ no fa sɛ ɔda woroma mesrɛ wo Me ka sɛ ɔkɔ defend kwaku bɔfoɔ. Mm. Papa osu bɛ mpa. Me pa ne kyɛw sɛ papa twe ho firi maame agradaa nsɛm mu. Oyɛ sɔfo kɛseɛ. There is no way a wobɛtumi ne esum ne ɛhan edi agorɔ. Kɔpem sɛ nipa no aka sɛ masakra m'adwen, mafa Nyankopɔn sɛ mɛkra ne m'agyen kwa. Wayɛ born again, wasan aba Nyankopɔn nkyɛn deɛ, wayɛ abɔdeɛ foforɔ. Ɛno na papa bɛmpa ɛwɔ sɛ wo ne ni ɛdi nkɔmmɔ. Sesei ma papa bɛmpa, ɛyɛ w'anum asɛm ɛna Kwaku Bɔfoɔ tieeɛ. Ɛna nsɛm a Agradaa Ntɔkwa ne no kaeɛ no, court no ɛyɛ papa bɛmpa ɛna ɛpaa Kwaku Bɔfoɔ kyɛw sɛ ɔngyae. na wɔyɛ Kristofoɔ, wɔmfa Agrada bɔ no nkyɛn no, ɛna ɔbɔfoɔ tieeɛ. Nso, deɛ Maame Agrada reyɛ no, bisa no sɛ, Papa Bɛmpa tumi afrɛ no aka kyerɛ sɛ ɔngyae deɛ ɔyɛ no anaa? Memeyɛ sure sɛ Papa Bɛmpa frɛ no nso ɔntie. Sɛ na Aman Krado, oo Papa Bɛmpa, wopa no Chɔgyi Scout no hɔ. wofrɛ no papa mua ɔreyɛ adeɛ na papa bɛmpa frɛ wo a mankrado apakyi sɛ gya deɛ woyɛ no ɔfa ama me kama sɛ na ɔfa wada wo ma ɔfa na ɔfa ɔdɛ nipa no ɔfa wonim ne din ɔfa na menim ne din a menim ne din a sɛbi sɛbi ɔne me kyɛ ahwɛfoɔ nti ɔhu abufuo nti. sọ obi ọmọ nim sẹ amanka de apakye eti yẹ ka wọn asa asa apakye afa wọn no ẹyà adeɛ dabi o obi a de wọn no no ɔno ne ɔno ne nyame abɔ de afa wọn no etu afa yanfa wọn na nkwa papa bɛ mpa etu ne si ase wusa amanka do bɛrima ne ma ko dɔkɔ twa so twa so na mo yɛ ghana foɔ mo tu kwan amanka do kakye papa bɛ mpa sɛ obi a etimi nkyɛn ne deɛ wɔn yɛ. That means ɔne agradaa abɔ wɔn adwene pɔ sɛ wɔmfa papa bɛmpa no mu asɛm nyɛ bin na wɔde ayɛ tan. Wɔn mfii tan. Eti kwaku bɔfoɔ sɛ papa bɛmpa etu fo sɛ twa so a twa so na fa asɛm no kɔma judiciary foɔ no. Yɛsɛ Ghana judiciary foɔ wɔn apagya wɔn mu sɛ Lufthansa ɛbɛ lande no wɔn ani abere na nado ahyɛ wɔn kena wɔn a wɔn vim ti kwaku bɔfoɔ. fa wo nsɛm kɔto wɔnom lɔyɛsfoɔ no a yɛdi ka kyee contempt ma mo mmienu no monkɔdi asɛm no wɔ hɔ social media ayɛ hye atɛmdidi no dɔɔso wotie nsɛm a agrada ɛka ɛkyerɛ kɔkubɔfoɔ a ɔfa sɛbi sɛbi yɛnoa no sɛ na ame kɔkubɔfoɔ so ka bi wɔn sɛ wɔn ntɔkwa no yɛ wɔn ti ɔmo mmienu na ɛka bi ɛsɛ mo pɛsɛ tu kɔkubɔfoɔ fo ɔno a wɔtumi tu ne fo wɔn nam kasa obetie mm. agra na ɔtu ne fo ntie because onim yɛ sɛ kyɛ obi ɔga na ha nfa ho sɛ ɛnɛ eti mi ka kyɛ maame agra da sɛ obetie a ɔtwa ntɔkwa no so mhm. ɔtwa ntɔkwa no so na ne customers sika gaade na obi ɔmɛgye wɔn yɛ hmm. kɔnkɔn fo so bɔ na ɔyɛ n'asɔre. woyɛ ɔkɔfo nneɛma ɔno so yɛ no asɔre ɛba ne sɛn ɛne ntɔkwa ɛne ntɔkwa ɛne ntɔkwa na mene kaeɛ sɛ tɛnɛ tv a wɔbie no pɛ obi ne fa hɔ hyɛ ne nsa na nkurɔfoɔ fa advert mmra wo nkyɛn na nyɛ sika nya mfasodeɛ ɛwɔ tɛnɛ tv na wowɔ mma a wɔn so nyini wɔn bɛhia sika wɔn bɛkɔ university wɔn bɛbɔ bra wɔn bɛware saa ne mɛwei na maame ne hu yɛ ɛsɔ so ayɛ yie wie ɔyɛ biloni a ɛsi deɛ meka kyɛ ne sɛ kɔkubɔfoɔ Merepa no kyɛw. Minim sɛ makɔ n'akyi, makɔ ne nsɛm mu. Onya aboteɛ. Ɛma no ndi nsɛm bi akyi na n'ano nkɔpa, ɛnkɔka asɛm bi na n'adɔfoɔ ɛnnyina so ɛnka sɛ sɛdeɛ maame yi ɛreka yi ɛyɛ ampa. Ɛnso na ɛnyɛ ampa. Na na maka, mese asɔfoɔ moanhwɛ mo ho yie a, nsɛm a ɛbɛsisi no afei no, hwɛ sɛ na no sɔfoɔ baakoyɛ kɔku nkwadaa mmienu ahyɛ ne kaa mu. yɛsi nkwadaa bɛ wuwu. ɛnna obi obi na koko nkwadaa no hyɛ ne kama anaasɛ. ɔfa sia ɛka sɛ mebe mu sɛ sia na sese kama se ghana judicial fo no mo pagya wɔn mu wɔn di asɛm wɔn yɛ nneɛma asɛm no ɛda aban nsɛm wɔn wurawura mu mepɛ sɛ bekum too much deɛ meka no sɛ ɔsɔfo no susu wiase no oni ho bi na mpo oni ho bi kwapo no a na ɔnyɛ aware na mpo ɔyɛ aware kwan so no a na ɛyɛ threat okay nti wɔfa mɛtwɛn nya abotire sɛ na mɛbɛtena ase ka kyerɛ sɛ akuapem polo me ba mɛka sɛ akuapem polo twere mu tan a yɛnyini bɛtum hmm. ɛma adwuma mu fɔ ka kyerɛ sɛ o oh, amanfoɔ bɛpa akyɛ ama na wɔn bɛpa ade no kama kasa a ɛno na mɛbɛka me me kasa akuapem polo yɛbɛgyaa no na yɛakɔ gyeni na mɛ sɛ wonyɛ si ano no si a deɛ mekasa na ɔdi m'akyi a wondi nkukuo da you always be part of the winning team ɛti ɔfa kwaku bɔfoɔ mm. Gyata bɛrima ho hunu ti ne mu. Gyata baa ho hunu ti agradaa mu. Okay. Agradaa, yɛka ne hante a, yɛba ne sɛ yɛn hante mpɛ sika a, ɔyɛ agradaa. Mm. Agradaa hante papapapapapa. Ɔhante pɛ sika. Sɛ na ɔhante pɛ sika no, ɛna mebɔ mpae sɛ ka ɔndivɛte ba corporate world kɔyɛ bilonia. Because wotumi hante wɔ ha nyɛ sika deɛ, ana wotumi ma wɔde bɛyɛ hante mpɛ sika. ana otumi ma world ɛmfa product bi kora mma ghana ɛmbɔ ho dawuro ma ɛdɔm ɛntɔ ɛnsa yareɛ ɛnyɛ nsenkyɛne na wonyɛ sika mfiri mu ɛti kwaku bɔfoɔ ɛne agrada ntɔkwa yi mentaa kwaku bɔfoɔ ɛna mentaa agrada mentaa abɔfoɔ akyi ɛna mentaa agrada akyi na mmom neɛ ɛbɛboa ghana ɔfa ɛne na memeka mm. neɛ ghanafoɔ no dodoɔ no ɛbɛba mm. abɔnten aka sɛ sɛ sɛdeɛ yɛ sika kakra a yɛnya no yɛ ho tɔ yɛn, sika gare no yɛ twam, ɛyɛ scam, Maame Agado ate aseɛ, Ghanafoɔ ate hmm, aseɛ, hmm, hmm. pɛ adwuma foforɔ fa bra system no mu na amanfoɔ so sɔpɔto nea ɛndi wɔkyi nea ɛbɔ dawuro ma wo yɛ nua baa no yɛdɔ wo yɛpɔ asɛm yɛntan wo so woyɛ de nsɛm abɛsɛ wɔ busua mu sese wo kunu yi a wɔne ne tuwe papa nimonyamfoɔ yi wɔma sese ghanafoɔ obi a ɔnwaree koraa da, obi a ɔnni kunu, obi a ɔndi mmukwapo no sɔre na ɔdi aberanteɛ atɛm. Na no kokubɔfoɔ, wadi akokubɔfoɔ atɛm ama no ano koraa sisi na no akɔtena wo kunu. Ɛma bɛrima yi nso sɛbi mmerɛ bi ɔdu ɛba abɔnten a ɔne ɔbɔfoɔ ɛredi nkɔmmɔ, wotumi sɛ ɛyɛ nnuadɔ ɛne ɛbuo nkɔmmɔ ɛna ɔne kokubɔfoɔ diiɛ. Ɛnso wokɔ wale ɔbaa kukunyin a, wobɛyɛ dɛ nyaso na wada
si a wɔn sɛ ti o wokaa sɛ ɛɛ pɛp dɔnkɔ ɛka nokorɛ ɔte asɛm adeɛ nokorɛ da na ɔsɔpɔɔto nti sisi a woka sɛ pɛp dɔnkɔ pɛ sɛ ɔnkɔ ka bi nkyerɛ ɔnkɔ baake yɛ maame agrada yi ɛnna sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ yɛ maame agrada ɛwɔ nokorɛ wɔ nsɛm no mu Ah, ɔfa, me nka sɛ Pep don kɔ pɛ sɛ ɔkɔ baake maame agradaa. Mhm. Ɔbaa Pep, ne video bie ni wɔ ɛtɔ fam a, me me nhwɛ. Okay. Ɔbɔ wa kora me tie. Me na me ka kyɛ Ghana fɔ sɛ mo ntie maame no. Mm. Na ano deɛ ɛya, bafo na ano ɔya to nkyɛn. Ɛyɛ ne tuo, ne pump action no no, ne AK-47 no no, ɛno ne nakodeɛ. Ɔnto ne nsa mbɔ wo, but n'ano ɛbɛ discipline wo. So wɔn. maame no wa ɔfight for justice ba bloggers bi ɛpɛ sɛ yɛne ne di nkɔmmɔ mm. bloggers bi pɛ sɛ wɔn fa so ɛdirect deɛ maame no ɛyɛ no ɛba ne saa na ghanafoɔ ɛbɛ lose confidence trust in a woman ɛmɛ obi nkyerɛw deɛ yɛ ɔkɔ ama ghana kɔma ghana sɛ ɔkɔ ama nipa baakofoɔ a mehu sɛ baakofoɔ na ɔkɔ ama no sɛ ɔte aseɛ. Hmm. Hwɛ, ɔfa. Sia. Nsɛm wɔ hɔ o.
Nsɛm wɔ hɔ. Nsɛm wɔ hɔ paa. Sia, wo nsɛm a woka no wɔ ahintasɛm so no, meyɛ sure sɛ mpanimfoɔ no etie paa o. Because, ɛm sɛ last a yɛtena ase woka sɛ sɛ sɛ eh, migrationfoɔ a wɔn wɔ borders ɛne ade no, wɔn ɛte si kurom. Wokan. N'ano yɛfa kurom, yɛhu sɛ migrationfoɔ wɔ kurom a wɔn ɛyɛ adwuma, ɛkyɛkekyɛke nneɛma ɛne ade. Nti ahintasɛm no, ɛno kyerɛ sɛ mpanimfoɔ a wɔwɔ ɔman mu no, wɔtie. Mhm. Asɛm a wobɛka a wɔde bɛ asɛm a ɛbɛfiri w'ano atɔ fam no, wɔtie, wɔde ɛyɛ adwuma. Because sisi a yɛnim sɛ ɛɛ bɔda yɛ a migrationfoɔ no ɛwɔ no, bɔda naa na amanfoɔ nam so a wɔn ɛba. Binom nni papers, binom wɔ hɔ a ɛnni kwa sɛ wɔn ɛba ɔman no mu, ɛnso wɔn ba. Binom de nneɛma bɔne na ɛreba, aturutura asɛm ne adeɛ ɛkɔ so ɔman no mu na wontumi ka sɛ ahɔhoɔ ɛnka ho. Nti ɛma woka sɛ sɛ wɔn ɛtete kurom na wɔn ɛfehye wɔn a wɔn nyɛ papa a wɔn wɔ ɔman no mu no Ahɔho a wɔn di ɔman no nya no a wɔn wɔ ɔman no mu no, ɛnokorɛ wɔn reyɛ. Wofiri sɛ sesei wo bo adwo wo wɔ asaa asɛm no a wokaeɛ no ho. Ɔfa, eh, security no deɛ, mhm. Ɔmanpanin Akufo Addo, meda no ase sɛ sunsum ahintasɛm, yɛ kasa a ɛdu akyire. Mhm. Ɔman channel to the world, yes. na ɛnyɛ Flaster House anaa mm. Nima, ɛyɛ sɛ mm. wayɛ a. Ɔfa, Ɔmanpanin Akufo Addo, mhm. yɛserɛ no, Ghana youth na ɔmo wie school na ɔmo pɛ migration awura na ɔmo titi fie no region by region biaa yɛwɔ youth bi gu hɔ na ɔmo pɛ migration ɛnyɛ akra nkoaa all the regions ɔsɛ ɔmo recruit new people na yɛ wurawura efie afie mu mhm. yɛ firi fie yɛ bɔ dam a mhm. yɛ bɔ dam firi fie ansa na fa yɛ si abɔnten eti ɛwɔ sɛ start firi efie. ɛna efie so ɛsɛ ɛyɛ yɛ regions ne yɛ nkura ase no ansa na ɛbɛ pie akra sɛ ɔsate fi akra they will all run to the villages okɔ village so a they will all run there and come back to the city eti ɛwɔ sɛ regions biara no yɛ sate wɔ hɔ ɛmɛ yɛ sate baabi nya baabi ɛwɔ sɛ region biara no yɛ rekutu region biara rekutu na ministers na aban afɔ bebrebe no yɛ tete emu pay so. de ma saa mmabunu no na wɔde bɔ adwuma ma ghana na yɛtumi fihye the bad ones na wɔbɛhyɛ ghana akakye ɛbɔ tuo ɛku nipa rɔbo nipa no ɛbɛgye contract aba bɛ assassinate yɛn mpanimfoɔ bi ne adɔfoɔ ne businessmen bi no saa nkurɔfoɔ no sɛ fihye wɔn naa wɔn da dan mu wɔn nyɛ nkusie ne nkrante wɔn hyɛ fam ɛdan mu na wɔn deda ɛti wɔn mpanyin kufa do. sɛ n'ani abere deɛ a ma no nyɛ wakra a ɛma yɛhu sɛ wastate ɔstate wɔ rages no na ɛhia mm. because criminals no ɔmo nti akra o ɔmo hyehyɛ hyehyɛ rages rages rages rages rages nkurase nkurase no mm. ɔno ɔmo hyehyɛ hyehyɛ etu ɔfa yɛda ɔmo apɛnɛ kufa do ɛne ne parliamentarians yɛda ɔmo ase sɛ nsɛm a yɛka ɔmo tie yes aseda kɛseɛ so nkɔma ɔman channel boss nankasa ɔman mm. yɛkyia no Yɛda no ase sɛ Ghana da n'akoma so. Adwumaden a ɛrekɔ so wɔ Germany no akyi no, ɔsan twa n'akyi dwen Ghana ho deɛ a, Ɔman the Boss, yɛda wo ase. Crate bi aba Ghana ha, ɛbɔ fa Ghana de hyɛ ho a, mhm. yɛde aseda kɛseɛ ɛbɛma ɔman. Mpanimfoɔ se, kɔfa baɛ. ɔno ɛna adwene ghana ho first mhm. etu ɔfa mhm. so ɔmampanin kufa do sɛ yɛ kɛn wate aseɛ deɛ a mhm. na sɛ yɛ sɛnfo ne yɛ kan yɛ na deɛ kan sɛbi ɛnyansasɛm deɛ a na ɔmampanin afa deɛ a yɛda no ase wakyerɛ sɛ adwene ne baako fo tirim wakyerɛ sɛ sɛ obi atwe kamera si ne so ɛka ɔman mu deɛ ɛha ɔman yɛ a ɔmampanin obetie ɛde ayɛ adwuma ɛnyɛ atam didie mo yɛn kan no oyɛ nipa ɔman no so. Baakofoɔ, n'ani wei ɛtumi kata Nyankopɔn. Ani, ɛbia. Si a, nanu wɔn kɔkyee, last week wɔn kɔkyee ɛɛ ɛɛ tutufoɔ, tutufoɔ bi ɛwɔ ɛwɔ East Legon. N sɛ East Legon foɔ no deɛ akɛseɛ mu. Afa.
Akɛseɛ mu si a. Nka tutu ama kaa ɛbi gya fo. Ayi mi ka na mi ka na amanfo ate aseɛ yie. Yɛsi wɔn a yɛkɔkyee wɔn no, ebinom. wɔ kunu. Yɛse obi akra ne kunu sɛ ɔkɔ ayie, ɔkɔdi three days aba sɛ wakɔhyɛ East Legon ɛsi tuutuu. Uh, hook up no no.
Ebinom wɔ hɔ a asɔre mpanimfoɔ ɛyerenom. Uh, hook up. Ɛno nti maame no se Sunday no a yɛahu wɔ mu asɔre dɛn mu no. Awurade hu nipa mɔbɔ o. Nipa mɔbɔ na deɛ na ɔman yi koraa ɛkɔ yi. Maame no se Sunday no a yɛahu wɔn mu wɔ sɛ nka wɔn mu kɔyɛ na nka Sunday ebeduru Sunday na nka agya waba ana yɛkɔ paa wɔn de wɔn kɔhyɛ mu ɛno ti Sunday no yɛahu wɔn mu wɔ asɔre ana kɔɔl a ɛkɔ so no yɛhia wɔn mu wɔ asɔre ɛnyɛ yize si adeɛ ɛkɔ so yi ɛsɛ sɛ ɛɛ sikiritifoɔ no ɛkɔ so ɛkyekyere wɔn a wɔn si tuutu ne a because. na foreigners bi wɔn a wɔn sɛ foreigners ne deɛ wɔn abɔ wɔn ama wɔn ɛkɔ wɔn kurom wofi sɛ aduru brɛ sɛ sɛ ɔman deɛ deɛ nan esi fam ɛwɔ saa nneɛma a ɛkɔ so yi because ɛnyɛ akra ha nkɔ ɔkɔ regions ne nyinaa ɛwɔ hɔ especially sɛ nigeria fɔ nkɔ last sixteen years eighteen years eh, twenty years eh, wɔn nyinaa te ate sɛ ɔman no mu a saa eh. bra naa na dodoɔ naa ɛɛbɔ wofi sɛ.